Барыгызга да хәерле кичләр, хәерле көннәр, кем кайчан карый. Без бүген сезнең белән киләсе башланачак каталогны планлаштырырга өйрәнәчәкбез. Ничек эшләячәкбез? Шуның турында сезнең белән уртаклашасым килде. Без иртәгәдән менә шундый шәп каталог башлыйбыз. Кызлар, бу каталогны

Парфюм уйнатачак. Өр яңа чыккан, яңа чыккан парфюм уйнатачак. Хәм, кызлар, 15 смартфон булачак. Галәмәт. Бу бонусны, бу мега акцияне кулдан ычкындырмыйк. Шуңа күрә тырышып эшлик. Хәзер мин сезгә аңлатам, без нәрсә эшләячәкбез сезнең белән бу каталогта. Кемнәр инде минем белән бер командада түгел, яисә уйланып йөри фобилика э, керер өчен әйме, миңа языгыз, мин үземнең телефон номерларны калдырам каналымда, шулай комментарийда минем ссылкалар булачак. Ә хәзер мин сезгә аңлатып китәчәкбез, без ничек эшләячәкбез. Ничек була бу кызлар? Без менә шушындый таблица сызып куябыз үзебезнең блокнотларыбызга матур иттереп. Э, безнең бу ике атналык каталог булгач, без менә шулай итеп бүлеп чыгабыз. Язып чыгабыз. 1, 2, 3, 4. Бу инде безнең 14 көн дигәнне аңлата. Ә монда инде безнең, э, мәсәлән, иртәгә безнең 20 февраль. Без шулай иттереп дәвам итәбез. 14 көн буе менә монда безнең даталарыбыз язылган. Хәзер, мәсәлән, без көн көн саен нәрсә эшләгәнебезне плюс куеп барырга тиеш булабыз. Мисал өчен, мәсәлән, работа в клиентском чате, рассылка. Клиент чатында эшли беләбез күпләребез, менә минем командадагылар инде клиентский чатта эшләүне дәвам итәбез. Ә, рассылка ясыйбыз көне буе, анысын инде каян алып ясарга икән, сез беләсез. Рассылка ясыйсыз да, әгәр дә егермесендә рассылка ясагансыз икән, монда сез плюс билгесе куячаксыз. Ә, алга таба, коллажи в статус. Коллажи в статус ул нәрсә? Сез WhatsApp-ка үзегезнең коллажыгызны куерга тиеш буласыз яисә бәлки сезнең инстаграмда бардыр инде әйме статусларыгыз инстаграмда мәсәлән мисал өчен менә менә бу статус мәсәлән мин икенче телефонымны алдым инде менә статусларда менә шулай куябыз бүген инде безнең яба торган көн булгач менә менә алиянең мәсәлән мисал өчен күрсәтәм менә аның статусы менә калаш куйган ул статустан туганнары якыннары барысы да карап тора Менә шулай итеп статуслар куябыз көн саен булган коллажларны. 50 смс предложение в день. Бу ничек? Сез 50 сообщение язып кешегә чакырырга тиешсез. 50-сен дә, мәсәлән, э, бер сайтта түгел инде, бер социаль челтәрдә түгел. Мисал өчен, ВКонтактеда бары тик 10-ны гына язырга була кешегә, 10 Ун кешегә язасыз, чакырасыз. Хәерле кич, э, мин Фабеликка язылдым, 20% скидка ясый алам сезгә дип, үзегезнең туганнарыгызга, якыннарыгызга язып чыга аласыз, яисә белмәгән э, кешеләргә дә мин сезгә 20% скидкалы ташлама тәкъдим итәм, бездә бик зур ассортимент дип шулай итеп язып чыгасыз. Алга таба мин шулай ук шаблоннарны үземнең эшләү э, эшләү чатларында биреп барам. Анысы белән ул турыда инде без соңрак та таныша алырбыз. Кирәк кеше сорагыз. Җибәрә алам. Рекрутинг, ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, посты о продукции и истории. Бысы ничек була, кызлар? Рекрутинг булгач, мин моны аңлаттым нәрсә икәнен сезгә, ничек рекрутировать. ВКонтакте, Инстаграм сезнең һәрвакыт Статусларыгыз булырга тиеш, сез сообщениелар язасыз шулай ук, ну менә көндәлек сообщение 50 смс булырга тиеш инде. Ничек була ул? Продукцияне куясыз. Мисал өчен, мин сезгә хәзер күрсәтәм. Кемнеңдер бәлки ВКонтактеда мәсәлән группалары бардыр, әйме? Мисал өчен, хәзер мин сезгә мисал өчен үземнең страничкамны күрсәтәм берсен. Мисал өчен менә шундый продукция. Кемдер коллаж куямы, анда нәрсә куямы, менә сезнең страничкада бер продукция булырга тиеш. Көнгә өч продукция куеп барырга кирәк инде. Әгәр дә сез продуктовый итеп ясыйсыз икән, Мисал өчен, мин сезгә менә группаны күрсәтәм. Әгәр дә группаларыгыз бар икән, группаларыгызга куя аласыз. Группагыз юк икән, группа ачсагыз бик әйбәт була. Менә моны миңа монысын бетерәсе була инде иртәгә. Менә көн саен менә шулай акция дип коллажларны шулай иттереп көн саен куеп барыгыз аны. Бусы безнең шулай була. Һәм рекрутинг буенча мин сезгә аңлаттым ничек эшлибез төрле э, группаларга керәбез работа дигән яисә шәһәрне сайлап алабыз да шунда үзебезнең берәр нинди рекламабызны куябыз коллажыбызны куябыз мәсәлән оформляем скидку или менә төрле шундый сообщениелар язып калдыра аласыз инде мисал өчен менә бер группага кергән дә берсе реклама ясаган төркиянең хәләл сыйфатлы шампуньнәре дигән ана бит коллажларын куйган һәм языгыз дип менә үзенең номерларын куйган менә шулай итеп төрле группаларга кереп сез дә куеп чыга аласыз алга таба киттек новичок регистрация әгәр дә сез менә шушы 50 смс язгач сезгә кешеләр килергә ризалашалар икән Сез инде аларны регистрация үткәрәсез. Регистрацияне ничек үткәрергә мин сезгә аңлаттым. Кайберләрегезгә минем э, командада булган кешеләргә кем белми, сорагыз, аларга да аңлатам. Шулай ук ә, э, таптыгыз ди, шулай ук плюс куясыз. Менә боларны эшләп барган саен плюс куеп барасыз. Бу көн дәвамында эшләнә торган эшебез безнең. Новичок заказым. Бу, димәк, если, мәсәлән, новичок 1500 сумга каталог бәясе буенча заказ ясый икән, ул инде икенче заказы белән, 1000 сумга заказ ясаган заказы белән шушындый подарок алачак инде, бүләкләр алачак. Беренчедән, ул регистрация үтә, аңа 20% скидка була. 1000 сумга ясалган очракта, ләкин 1500 гә ясаса каталог бәяләреннән, әйме, 20% скидканы да ала, әле э, Бер меңгә заказ ясап, алдагы киләчәк каталогтан менә шундый шәп кенә бүләкләр алачак. Менә шундый кешене табасыз икән, монда плюс куясыз, димәк. Плюс куясыз, әйме? Булды алга таба киттек. При желании снять видеоролик. Инде бу э, видеороликны инде аңлатканым бар. Минем э, ничек э, төшерергә икән, нинди программада эшләгәнен дә беләсез инде, әйме? Мисал өчен шулай ук күрсәтә алам сезгә. Тагын шул ук видеоны ачып аласың. Менә карагыз. Әле нәрсә эшлисе юк анда. Бары тик товарга э, товарны төшерәсез. Э, күрсәттем инде мин сезгә аны ничек эшләргә. Монда инде текстларда яза аласыз. Мин сезгә программасын биргән идем аны. Кем белми, шулай ук аларга да аерым аңлатам, ләкин Э, әгәр син регистрация юк икән мин сезнең рабочий чатыма кертә алам инде эш э, эшли торган чатыма һәм анда мин аңлатам программаларны ничек эшләргә икән кабаттан аңлатып чыгармын кем аңламый э, нинди дә булса продукцияне алып төшерә аласыз мәсәлән минем өстәлемдә хәзер менә мондый шейкер тора әйме бу шейкерны мин мәсәлән шулай итеп әйләндерә әйләндерә төшерә алам һәм яза алам текст белән шейкер дип шундый шундый дип составын аны инде копировать итәргә өйрәндек без личный кабинеттан Һәм менә шуны куям. Яисә сөйләп куяргамы, менә бу шейкерны алган идем, кызлар миңа шундый ошады. Рәхәтләнеп су да эчәм, коктейльләр дә ясыйм. Дип, менә шулай иттереп тә сөйләп куя, куя аласыз бик кыска гына вакыт ясап. Менә аңлашылды, видео төшердегез, плюс куясыз, төшермәдегез, минус куясыз. Бу көн саен эшли торган эшләр. Алга таба киттек, личный заказ. Әгәр дә заказ ясыйсыз икән, мәсәлән, 20 көнне, плюс куясыз, 22, 20, э, ясамыйсыз икән, минус куясыз, 21 ясыйсыз икән, заказ, плюс куясыз. Менә шулай бара безнең плюслар. И көн саен шулай итеп без менә соңгы 5 мартка хәл эшләп барачакбыз. Менә шулай итеп көн саен плюслар куеп, минуслар куеп, ашыкмыйча, рәхәтләнеп көн дәвамында шулай итеп эшләп барабыз. Менә кемнең э, кем активный була, бөтенсен дә эшләп бара аласыз икән. Көн саен булмый инде новичок, беләм, кемнеңдер бер генә новичок була, кемнеңдер ике новичок була, әйме. Анысы теге көн саен э, плюс дигән сүз түгел, минусларда булырга тиеш. Минуссыз булмый. Минус бәрер булачак. Ләкин менә иң мөһим әйберләрне 50 э, чакыруны, коллажларны көн саен эшләргә кирәк була һәм клиентский чатта эшлибез кызлар. Менә шундый эшләр Аллага тапшырдык. Без сезнең белән яңа каталог башлыйбыз.